He kākano ahau i rui mai i Rangiātea. Kai hea a Rangiātea, kai roto i te kōpū o te māmā.
Ko ia wai.
Ko te. Tīmatanga o te āhuru mōwai, o te hauora o te tangata, ko Rangiātea tērā. Ko te tapu o te wahine, ā, ko te whare tangata. Ko te mana o te wahine, ko te ikura. Inā ka kimihia koe, ka tirohia koe i ngā rongoā o te ao ki te pō. Ka taea e koe ki te kite nā Kohatu mai nā Maunga, nā Punawai, ko nā Roimata a Ranginui, ā, nā Uenuku. Mahana ronga o te taiao. Māku hai āwhina atu ki nā tangāta i roto i te taha ū ora o te tangata. Mai te ao ki te po. Kare mutunga.
Tēnei nā, puha, pai, pai tēnei mō te. Te kai, hei oranga mō te iron, mō te tangata. Reka rawa atu i te puha. Ka taea e koe ki te kai, pēnei nā. Aia. Yum. Ko te uh, radish, pai mo te hupa, um, pai mo na kai o tota, kare te kai pēnei ki te pūhā. He whakapapa anō tēnei ki, te hai, ki kia haina, e ara kōna Māori nei. Ā, ā. Poroporo, ā, ki te kai i ēnei o ngā mea pango rawa atu. Kawe kai inā he kākāriki, pēreki tēnei. Koinā te paitini, nē? Kawe kai pērā, me kai pērā. Umm, umm.
Ko a Whitia Mihaere tōku ingoa. Nō nā Tika Hununu rā Kai Paaka, Ngāi Tahu Matawhaiti, nō Ngāti Porou hoki, Rongowhakaata, Taitanga Māhaki, nō Maniapoto. Rangitāne, mai i Tāmaki-nui-ā-rua, mai i Manawatū.
Kia ora! Kia ora!
I whānau mai au mai i Tokoroa. Ka noho mātou i reira ki Tokoroa tae noa ki te wā i atua taku pāpā, ā, Ki Rotorua, ā, i ai ki nā kōrero a taku kuia me here i ahau nei ki tō Hoipera kia whakaoho mai taku pāpā, kia taea e taku pāpā kia ora anō. Ka noho ai e Rutu tētahi kauma mō te toru marama. Koina taku wā tuatahi. ka tae ki te kite tērā momo taonga ōku hei āwhina atu hei te hauora o taku pāpā. Ka hoki ora mai taku pāpā, taku ohorere ki te kite tērā atu āhuatanga.

tau i taua wā. Nāku hai tuku karakia māna i ngā wā katoa, engari me mai taku māmā me pā tō ringa i runga i a ia, whakaaro he ringa noa iho, kāti ka purua taku ringa i runga i a ia, ka tuwhera ōna whatu. Ōrere au ki te kite au, oh! Ka mea mai taku kuia, ā, koina tana taonga.

Ko te, te ao wairua, ka taea koe te whakawhiti ki ahau nei na te whatumanawa hai āwhina atu ki a koe. Ina ka tino mōhio koe i te āhuatanga o te whatumanawa, te manawa, te pūmanawa, ā, ko nā kaupapa e toru, ā, ko nā manawa e toru, ā, ko te taha wairua nā te whatumanawa, kia hau nei, ā, nā te whatumanawa tērā hai āwhina tiki aku i tō mahi wairua. Kona tipuna karere mai kia mātau pēhe te haerenga o tēnei kaupapa me kī. Ā, nō reira ka whakarite nau mō taua kaupapa, ā, koina te taha wairua. Ā, ka haramai rātau ki te whakamārama i roto i ōku nei moemoeā. Ā, ka hara mai rātou hei tūtū mai i tōku taha me te kī mai, E, e ka kaua haere pēnei pērā, ko te taha wairua tērā. Ā, kia whakaoho e rātou ki ahau kia kite nā Tohu, pērā i a, i nā Uenuku, i nā Kahurangi, nā Kahukura, wērā momo āhuatanga o te taiao, ko te taha wairua tērā. Engari ko te whatumanawa, Kia hau nei te whatumanawa hai āwhinatia ki a koe i roto i tērā tūmomo āhuatanga, te wairuatanga. Rerekē anō ki te mauri o te tangata, o te taiao. Ko te taha wairua hai āwhina atu i a mātou i roto i tō mātou mahi. Ka taea e mātou ki te kite te tūmomo āhuatanga i roto i te tinana, mā nā aku nei tipuna hei āwhina mai, nō tō rātou hoki i tae mai, me tiki mai whakamārama katoa ki ahau he atu tino take i titino māuiui te tangatara, o ōna raruraru, o ōna hiahia wawata hoki, ā, ko te taha wairua tērā. He tanata, he tangata
I can come back now. Ka pai. Ko te kūmara hai tēnei, pai mō te hopi, pai mō te pūkahukahu, tēnā mai e Ngāti Hine, tēnei mai i. ā, te taitokerau hoki, ā, me mōhio koe i nā whakapapa nō whē te, te, ā, te ronga rākau. Ko te mānuka tēnei, he pēpi tēnei, ka tae nō ka tipu. He tino ronga hoki tēnei, ā, ko te mānuka, mō te ahi me kī, o te tinana kia.

Ko Te Maiorewa, ā, i ahu mai tēnei mai i te wānanga o Papaho e Ptolemaia. Ko Te Maiorewa tētahi wānanga mō te haputanga, mō te whare tangata, mō te ikura. Kia kite koe i te taurititanga o te tāne me te. Wahine me tōna tapu. Te nuinga o te wā ka tono atu ki taku tāne kia hau mai ōna taonga tuku iho hai taurite i tōku nei mahi. Nā te pū moana, nā te pū tātara, nā te pū ihu, nā wera momo āhuatanga hai paku āwhina atu kia hau. Mo taku mahi, hei whakaora i te tangata. Tau ana e Tata kura, kura. Rerekē ōna ihirangaranga ki tāku, ka tukuna atu ina takutaku, ā, me taku reo e rere haere ana. ki ngā iho, ki ngā atua. Ā, tapu anō tērā āhuatanga, kāti, nā taku tāne hai whakatau rawa i nā reo, i nā ā, reo o ā, tāne, ā, me nā pū orooro.

hei mahi i tō kōrua mahi i roto i tērā āhuatanga. Hine te iwa, iwa, iwa. Kia māmā noa te haerenga, te wetewetehe o te ngao ki kino ki te tangata. Kia māmā noa te ihirangaranga Kia āwhina atu te tangata me tuku, kia rere. Kāti ka. Koina te tino tapu o te tāne me te wahine. Haumi e hui e, tāiki e. Ko te kawakawa tēnei, ka mōhio tātou te tino rongoa a ngā io. Ko ia anake te tino rongoa rākau e tīmata ai mai a io, kāti ka mutu. Kāre a Tāne tēnei, ko Io anake tēnei. He porohita o ērā o nā āhuatanga pai mō te ronga rākau. Tēnei mō te pani. Mēnā rāu nā kai ora, reka rawa atu. I te tuatahi ka timata te ikora mai a Papatūnuku. Engari tētahi wāhanga ōna ko Kurawaka, mai i Rarohenga. Engari ko ia i te tuatahi. Inā rā o mua, inā i tīmata koe i tō īkura, ka haere koe ki te whenua tuatahi, i te wāhi tapu, hei īkura koe ki a Papatūnuku. Nā ō tīpuna kuia hei tohi i a koe. Kia hari ko i a koe anō, ki a Papatūnuku nāna anō e homai te ikora ki a mātou. Māna a kuia hei tukuna i te karake takutaku me kī, i runga i a koe, ka rere te toto i runga i a Papatūnuku, ā, ka hoki ora mai koe, ka honohono koe i tō mauri ki a Papatūnuku, I taua wā, ka tau rawa atu tō wairua, ā, ka mōhio koe he tino tapu koe, nā te hononga a kōrua tahi ko Papatūānuku, koina te tuatahi o te ikura. Ko te tapu o te wahine, ā, ko te whare tangata. Ka hoki au ki tētahi wā ka haere au ki Ngāti Porou. Nā Pāpā Hohepa i heria mai mātau i reira, ana runga i te tai kaupapa hōnu. Ko tana pātai ki ahau, E awhitia, he ikura tau? Ana, Āe, me haere tāua. Whakarau, mō te Āti rā? Kia whakawātea i ngā aituā o tētahi wāhanga o Papatūānuku. Kia whakawātea. ā, ina raruraru hoki kai waenga i te whakapapa i aitua ai. Nā te īkura ai whakawātea. Koinā te tino tapu o te īkura. Nō reira ka haere mātou i reira.
Taku taenga atu i reira, tino tere te toto e haere ai. Whakaaro, Aue! He momo pera i te awa e rere haere ana. Ka mema e a Papa, A whiti kai te pai koe. Ka tango e taku tarau, ka noho i runga i a Papatuanuku. Ka tukuna e ina takutaku. Ka rere te toto o Pereitawa. Te awa o Waiapu me ki. Rite tonu te rongo o te haerenga. A muri mai i tērā, kāre he aituā i reira, i taua kokona, ka mutu. He aha ai? Ka tākoha koe i tō ikora kia papatūnuku, kia whakamutuna atu tērā momo āhuatanga aituā. Kia hoki ora mai te whakapapa ki a tatou tera tangata. Koina te mano o te waime. Na te mano o te tane e taua wa ko Papa Hope, Hoepa tera. Ko ona mana, he tino tapu, he tohunga ea. Hoi, ko tāna takutaku atu ki a Papa Tuanuku, ka tino inoi atu ki a ia, me whakamutuna, anei, anei te ikura kia whakawātea, kia whakatapu ai i tēnei wāhanga ō. Ka mutu. I taua wā ka rongo e mātou te auau o nā kuri, i rongo hoki mātou te hau o Tāwhirimātea rerekā. Haere ana i te hau. Ka hoki atu mātou ki te whare o tōku whanaunga, nā Pāpā anō i takutaku taku tinana kia noho noa tae noa ki te wā ka hoki mātou ki Tāmaki. He tino wānanga tērā, ū. Waimaria a mātou, ka ka ako me kī, ka wānanga ā ki reira ki Ngāti Porou. Umm. I whakaaro ai pehea ki te whakaako te rongoa, ina pehea ki te. Whakaora i a Papa tuanuku. Ko te kohe koe te mea nui mo te whare tangata ka taea e ia a Matai nei hei hononga purua te patete me te kohe koe roti te wai rakau. He tino rongo tera mo te whare tangata. Ā, me te kawakawa hoki, ā, tino, ā, hai whakawātē tō tinana, he whakawātē i tō maharahara hoki te kawakawa, ā, hai whakaora i a koe, āe, kei waho rā nā, nā rongoā o taku whare, ahaku ka noho au i te tāone nei, āe, tika tae. E tipu au i roto i tēnei āhuatanga o te rongoā. Mai taku kuia, oku nei kuia katoa. Na ratou hei poipoia na matauranga tawhito mai o to matou hapu kia kore ratou e wareware i na tipuranga o nehera o na tipuna. Ko nā runga katoa o te ao ki te pō, ā, ehara ko te rākau anake. Ka ruti nā pepeha e pepeha mai e rātou tō rātou wai, i runga anō tērā ko tō rātou awa, tō rātou maunga, tō rātou whare tipuna, wera āhuatanga katoa, ko te rongoa tērā. Rongoa te reo, Māori te reo, mana te reo, he rongoa. Mira, ā, māra kai rongoā mai te ao ki te pō. Kāre mutu noa. I tipu ai i roto i tērā āhuatanga nā taku māmā, taku kuia, hei whāngai pēhea ki te tiaki I a mātou tinana me kī i te wā i kura te tuatahi me hono mātou ki a mātou anō ki a Hinemarama rāua ko Hinekura ko Te Tai Ao Te Tai Pō nā rāua tahi ai hei āwhina i a mātou kia whakahihiko i te tinana kia kore mātou e ngingi haere ana Ia te wā ka mōhio, ā, ka tikina au tētahi, o, nā mātou i, hei tikina tētahi paraikete me kī, o Pariu, hai, ā, tākai i a mātou nei i te wā i kura, kia whakamahana i, i nā tākihi. E te tuatahi, kia whakamahana i a koe. Ko te ikura he tino tapu rawa. Koina te, te orokohanga me ki o te haputanga. Ina ka puta mai te ikura ka tae koe te whānau pepe, koina momo āhutanga. He orokohanga tēnā. O tērā tangata. Koina te pai hoki o o mātou i nā wahine. He tino hikoiko te tinana. I te wā ka īkora koe. Engari me kī, me whakaarohe koe, oh, he tino atua hau i te wā īkora. Me kawe e whakaaro, auē! He wā anō mō te marama hai āwhina mai āu. Me kaua i whakaaro he momo hōhā, e kāo. Ā, kāo, tae e koe ki te hono atu ki nā, te marama, a Hinemarama me ōna katoa. Me whai wā, ā, me whakarite i a koe anō. Me whakatā, me āta haere, me noho i roto i a koe, me hoki mahara koe ki āu pūrākau, me oriori, me tukuna ana mōteatea i taua wā, kia whakaora i tō tinana. A ka taea koe ki te kumea mai nā āhuatanga o nā tikanga tawhito e pā ana ki te ikura, ā, tae atu ki tēnei wā o te ao hurihuri. Ka taea. Nō, hei kaupare i a koe. Koinā te tino kaupapa. Me kaupare koe, me manaaki koe i tō tinana. Ā tāua te katoa, kia hoki ora mai koe mō ō whānau. Tō tāne, me noho tapu koe i tō tāne, ā, me noho hoki tapu tō tāne ki a koe. Hei tino āwhinatia ki a koe i taua wā, he tākoha tēnā ki a mātou, ā, te ikura, ā, he tino taonga tuku iho mō nā wahine. Āe.
Ko nā Hauheria tēnei. Kāre nō pupura i roto te whenua, pai mō nā whatu kia whakawātea, kia horoi i nā whatu, i nā katipu rawa tēnei, nā rongoa. Kai roti, konei. Amae te moana. Ko nā rumurumu kairotora o te wai, hei wai mō te oneone, ka taea e koe te purua tēnei wai mai i a Te Rumurumu o Hine Moana, purua i roto i te oneone, kāti ka hoki mai te ora. Kia ora ai te whenua o te oneone a Papatūnuku.
Ko nā wai E rua nā wai i roto i te āhuru mōwai. Ko te wai o te māmā, te pāpā hai whāngai atu ki te pēpē, ā, koina te rua. Kāre te pēpē ka noho koe i anake i roto i te kōpū, i roto i te āhuru mōwai. Ka tīmata te wairua. I roti te āhuru mo wai o te pēpē. Koina te timatanga, ehara ga te wā e whānau mai te pēpē. Kua tīmata kē. Te ātaua hoki. I ai ki nā kōrero a Pāpā Hoipa, nā taua wai hai kauparetia tāwharautia i a koe. Ko te ā, ko te pō. Ka noho, ka mārama te mokopuna i te wā ka tipua e Ruti te āhuru moe. Ka mōhio katoa te pēpē, ā, te ao o te pō. Kia noho rite te ahuru moai o ake nei kuia kaimātua o nehera. Kia noho hai rangona hai rongo tō rātau kōrero ā-wairua. Mā koe hai āwhina atu ki nā tangāta i roto i te tahā uora o te tangata. Ko te hā o te tangata, ko te ū, ā, ko te kai o te taiao o nā atua, a Papatūanuku rāua ko Ranginui me nā aitanga katoa. Koina te u. Ko te ora, kia hoki ora mai koe. Kia kau e mate noa, kia hoki ora mai koe i ruti tāu nei taonga tuku iho. Me whakamōhio koe he aha tira taonga tuku iho. A mai tō whakapapa, ei te tuatahi, mai na io, a ngā atua, ngā tipuna. Koina te mai o rewa. Ina ka noho tuturu koe i tērā auatanga, a tō tūranga waewae, tō ūkaipō, wera, Āhuatanga hoki, tino tapu te whakapapa o te tangata. Nō reira, me whai wā kia whakamārama atu ki a koe anō, pēhea ki te tiaki a koe to, i roto tō hā, ū, e ora ai. Kia ora. Tēnā koe. Ā, ko te harakeke tēnei, ā, te pā harakeke, ko te whānau, ko te whakapapa o nā rongoa katoa. Āe, ā, he tino, tino rongoa te harakeke, āe, pērā i tērā whakatauaki i mōhio tāua, hautia te rito o te harakeke ka hia te kōmako e kō, kī mai ki ahau, āe, he aha te mea nui o te ao? He tangata, he tangata, he tangata. Arā ko tēnei.
Te mea tuatahi ano ko te paki o Matariki, kei runga tera kara te paki. Muri o tera ka mate te ariki nui, ka timata tana tamaiti a Tuheitia, na ko tena tana paki, tana hiahia. He purū tērā kara. Te mana motuhake. Mēnā tāna nei kara o ana hui. Ko te mana, mana motuhake te mea o te Kingita. Don't ever let it touch the ground if you can help it. Papa tuanuku. Na, ko te papa tērā.